Sgrym yn fan hyn felly i Ben y Bont sy'n herio Cwins Caerfyrddin. Pen y Bont ar hyn o bryd yn y nawfed safle. Y Cwins yn gobeithio dal i fyny gydag Abertawe'r sgrym yn troi, yn troi lli, cic os byw hi i Ben y Bont a chyfle i Luke Price anelu am y pist ar ôl i gemunud o'r gêm hon. Price yn cymryd ei amser, a mae honnau yn gywir rhwng y pist. Pwyntiau cynta'r gêm yn mynd i Ben y Bont. Tafliad yma'n hyn, a'r capten Sean Evans yn ei thaflu hi'n rhy hir i Tyler Olding. Cyfle i Ben y Bont taflu ymosodiad ei hun yma'n hyn. Cameron Ellis gyda'r bel Y gic dros y top, sut mae hon yn adlamu, o yn ffafriol i Cameron Ellis sy'n croesi ac ar ôl dryswch yn y cefn i Dafydd Waters, Pen-y-bont yn cael cais cyntaf y gêm. Ail hanner yma yn y parc a Caerfyrddin ar ei hôl hi o ddeg pwynt. Mae angen i'r tîm cartref daro nôl yn fan hyn. Hyfryd gan Gabe McDonald y gic dros y top gan Eilir George. George yn ei chasglu hi. O, mae Ed Howley yno i dynnu'r cefnwr i'r tir. Y bel yno i'r Cwins. O, yn bylchu'n effeithiol. Mae Jack Howells a cais cyntaf o'r gêm i'r Cwins. A maen nhw'n ôl o fewn 5 pwynt. Triphwynt yn gwahaniaethu'r ddau dîm ar hyn o bryd wrth i'r Cwins edrych i ymosod unwaith eto. Braich y dyfarnwr allan yn fan hyn felly. Sgwn i be wnaeth y Cwins. Metr i fewn i'r dwy ar hugen, y bel chydig yn isel y tro yma. yn darganfod y capten, Sean Evans yn y diwedd. Pen y bont yn neud yn dda i ddwy'n y bel honna'n mynd ymlaen, ond fe ddawn ni'n ôl am y gig gosb. Ifan Davies i ddod ar gêm yn gyfartal. A'r sgôr wedi unioni, deg yr un. Pen-y-bont yn edrych am eu sgôr cyntaf nhw o'r ail hanner. Rhyw ddeg metr ar y mwyaf sydd rhwngddyn nhw a'r gwyngalch. Price yn gweld gwagle, y gic wedi anelu tuag at Cameron Ellis sydd wedi croesi unwaith, ond y bêl yn rhydd, Thomas Williams, a mae Williams gyda'r cyflymder i fynd heibio Luke Price, a dos neb gartref i Pen-y-bont. Cais rhwydd. i Thomas Williams a Cwins Caerfyrddin, wel, maen nhw'n mynd i fynd ar y blaen am y tro cyntaf yn y gêm. Trosgais sy'n rhwng Cwins Caerfyrddin a Pen y Bont. Dwy funud i fynd ar y cloc wrth i Wilkins daflu hi allan teg at Macaulay Rowley. Yn cael ei daclo gan David Waters. Pen y Bont yn ymosod yn y dwy ar hugen eto. Cowan, yr eilydd, yn cario. O, ar y linell hyfryd, mae'r eilydd o fachwr, Corey Lewis yn croesi. A mae'n gyfle i Pen y Bont ddod â'r gêm nôl yn gyfartal. Wilkins gyda'r gic rhwydd syth rhwng y pist. Mae'r sgôr yn lefel. Dim digon o amser i naill dîm na'r llall gael pwynt i ennill y gêm, ond gêm gyfartal yw hi yma yn y Parc rhwng Cwings Caerfyrddin a Phen-y-bont, 17 pwynt yr un. Um, I'm never going to say it's a fair result because I thought we done a lot more in that game to win it than what we forced Kamal and Quins to do to win it. But look, they took their opportunity when we went for a crossfield kick and went the length of the pitch. Um,